Gudde Mueren, Mëtteg, Owend dir léif Nokucker, Nokuckerinnen, endlech geet et weider mam nächsten Life is Strange. Ech kommen elo mëttlerweil ëm déi sechst Folleg. Ech sëtzen hei mueres mat engem gudde frësche Kamillentéi, esou blöd wéi dat och kléngt. Voilà, an der leschter Folleg hu mer, ware mer beim Déiner dobannen, mir hunn enger dem. D'Juliette, ech weess net méi wéi, bewisen, datt d'Dana net mat sengem Frënd gesext huet, well mer wéi iergendeen heemlech eppes kopéiere waren an E-Mail erausprënten a sou weider esou fort. Mir hunn de Laptop duerchgewullt an mir si elo am Schoulhaff, wou een esou engem Typ engem e Football an d'Schnëss gehaen huet. Engem aner Fraemënsch. Dat konnt mer an der leschter Folleg leider Net verhënneren. Sou onwichteg wéi dat elo ass, war et en zimlech witzege Moment an domat géing ech soen, mir sprangen einfach mol voll mat eran. Mir sinn nach an der Episod eent, Chrysalis and the Dormitories, a mir renne mam Flashdrive ronderëm. Vollgas! Continue! Jo, leider hunn ech bis elo och just d'Episod eent, de Rescht muss ech mer nach zouleeën, mee. Jo, ech hunn awer wëlles dat alles ze man. Elo kann ech mech erëm un de Kontroller winnen, well ech hu kee Plang wat leeft. Hal op, hal op! Genee dat. Awer elo. Dat hunn an der leschter Folleg schonn net hikritt. Hä Säck? That hurt. Hm. I could almost feel sorry for him if Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Da muss ich direkt mit ihm schwätzen. Das geht gar nicht. I feel like Alyssa and I should be better friends. Ja, bon. Ich kriege die letzte Folge schon nicht hin, das ist schon auch nicht. Rachel owes me money. Pay Don't up, take bitch. it out on the tree, loser.

Ech weess et net. Wat huet de Papp eis fir d'lescht geschriwwen? Schéine Gebuertsdag. Signpost. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Mhm. Have to meet up with Warren in the parking lot. Athletic, main building. Oh, Stéckche lafen.

Mm. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. De Problem I could rewind and try something different. Am Moment hu mer e Beweis, fir wann enke schlëmm gëtt, dass se eng Komm ablooss, dass se mega pisseg war. Wa mer elo agräifen, dann huet se eis och nach um Kicke. Dat heescht, ech ginn elo einfach emol mat där Roll weider, datt ech dee Béise sinn. fir herno dee Gudden ze sinn, eh? Net schlecht, Timmy, net schlecht. Yeah, music. Mm. Wanna dance? Yeah. Ah. Ech muss soen, déi Musek, déi ass esou gäil gewielt an deem Spill. Hunn ech nach net oft erlieft, dass dat esou gehirlos gutt passt gell. Dat ass bis elo alles. Virun allem och wat mega cool ass bei hinnen, si hunn, bon cool an fir Let's Player net cool, si hunn hir eege Musek dran. Dat heescht. Ja, se war mega Pisser. Well si hunn am Fong net hir, net oft hir eege Musek dran. Si hunn villes, datt si Musek vun anere Kënschtler dran hunn, an dat gëtt dann Copyright Claims an esou. Ech gestin de Colte. Hi Juliette, how are you doing? Oh hey Max, sorry I'm still screwed up. Dëpdëdëpdëdëpdëdë, jo et deet mer leed.

Hang in there Julia, see you around Max. Et war net d'Framënsch wou dem Zack geschriwwen huet, mee de Zack hat dem Framënsch geschriwwen an dorëms ass et gaang, oder sinn ech elo total verbéilt? Steet do Tard? Oh mei Tard Dat ass bestëmmt de Warren. S ass jo genau sou nerd wéi mir.

Uuhh schwéier schwéier schwéier. Ech fannt den Pickup esou gäil gell, dat huet esou Stil mee et ass esou den Hipster nerd Klischee. Ohh amerikanesche Fändel ënnert dir.

Dat do gesäit, déi Béchsen do um Buedem, déi rout, gesäit bal aus ewéi, gi mol eng Kéier op Google an da google der Hipster Ale. Richteg geilen Bichsebéier, Nondikass. Wou fannscht de elo Musek? Alter, bist du geck? Do, do. CD, CD, CD! Oh. Dann e Laptop.

Da war dann ganz leif mat normalen Hoer. Mat engem Missi um Arm. Mat engem Missi um Arm. Katze si am Moment voll den, äh, de Renner do. Facebook, E-Mailen, iwwerall Katzen. Uh, CD, CD, CD! Dididin. Ech di lo geklaut, oder? Hm.

Na komm, huel mer mol eng Kéier Beesch. Elo hu mer X geholl. Ech hunn ni vergiess, wéi mir zwee enee stoungen. An ech wëll elo net soen, dass, oh, d'Rachel huet meng Plaz geholl, ech sinn déck neideg an esou. Dat wier déck kacke. Bam! I never forgot, even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. And I had nobody. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were.

An ech hunn d'Gefill, mir misste e bësse méi Zäit mam Chloé verbréngen, net e bëssen em ofkacken. Mir hunn d'Alain gelooss, dat anert huet Alain gelooss oder ass gekidnappt ginn oder mir wëssen net wat. Säi Papp ass gestuerwen. Dat ass en ellene Batz an eng ellen Usammlung vu Saachen, déi net ganz glécklech sinn. An elo Zäit fir Mucke! Wa elo esou richteg gäile raue Punk kënnt, da sinn ech mega glécklech.

Jo man, dämp dech zou an domadder so nech äh, Villmools Merci fir d'Nokucken, villmools Merci fir d'Nolauschteren. Ech hoffen d'gefält iech genau sou gutt wéi mir. Plus I need those tools. Wann der wëllt, wann iech gefält, hannerlos e Like, de Kommentar, deelt de Video, maacht wat der wëllt. Spread the word. Villmools Merci, bis an nächste Folge. Ciao.